Tuni Pathian bia kan theih dingmi cu lungthin thiannak ti a si lai. Matthai dal nga cang riatnak. Lungthin a thiangmi cu mi lunglawm nan va si dah! Pathian kha nan hmuh lai. Lawmh na duh maw? Lawmh le nomh aa khat lo. Nomh cu chiatnak le he ṭhatnak le he aa cawh kho nain lawmhnak cu thinlung muru ah a um. Cu lawmhnak cu minung dihlak nih tihal in kan halmi a si. Nifatin kan kawlmi le kan tuahmi hi kan hmuitinh taktak cu lunglawmhnak hi a si. Sifak pa zong nih a herh, mirum pa zong nih a herh, mizaw zong nih an herh i a dammi zong nih kan herh. Hodah aa lawm kho? Jesuh nih lungthin a thiangmi cu milunglawm nan va si dah, Pathian kha nan hmuh lai tiah Mathai dal nga cang riat ah a ti. Cucaah kan thlarau nunnak ca biapi bikmi cu lungthin thian hi a si. Pathian a hmu khotu cu lungthin thiangmi an si. Pathian nih lungthin kha a zoh. Bawipa nih lungthin kha a zoh ti kha Samuel ukhat dahlei ruk cang sarih ah kan hmuh. Cucu mi tampi nih kan philh tawn. Profet Samuel zong a rak i palh deng te. David a fale chungin siangpahrang va thim dingah Pathian nih rian a fial. Eliat kha a zoh i Bawipa chiti thuhmi Bawipa hmai i a ummi hi a si hrimhrim ko tiah a ruah. Nain Bawipa nih a si lo. Bawipa nih lungthin kha a zoh tiah ralrin a pek. Salm kul le li relnak pathumnak ah Bawipa tlang ah ahodah a kai kho lai? A biakinn thiang chungah ahodah a lut kho lai? Tuahnak le lungthin in a thiang i siasal kha a bia lo i hlennak biakamnak a tuah lomi kha an kai kho in an lut kho lai. Bawipa nih thluachuah a pek hna lai i annih khamhtu hna Pathian nih nan sual lo a ti hna lai. lungthin a thiangmi lawnglawng vancung Pathian tlang a kai kho dingmi an si. Ahodah lungthin a thiang? Kan vawlei cu a deu a tam tuk cang. Aa dawh lomi zong camera app ṭhaṭha ruangah an i dawh dih cang. A nakmi zong an vaar dih cang. Samnak zong an raang dih cang i samraang zong an nak dih cang. Cu ve bantuk in thinlung zong cu theih a har ngaingai cang. A ho set dah lungthin a thiang i milung lawm a si ti theih khawh a har ngai cang. Zeicahtiah i ti termi kan tam tuk. Mi ṭha le miding mi thinlung ṭha ah ruahmi zong an rak si theng hna lo. Jesuh chan ah Cu bantuk a hmuh hna tikah Jesuh nih cun phungbia cawnpiaktu hna le Farasi mi hna nan caah ngaihchia va si dah! Midepde hna nan hrai le nan kheng cu a lenglei kha thiang hirhiar tein nan ṭawl hna, asinain a chung cu nan firmi thil le Mah karkalak huih lungthin he min va chuhmi hna thil in a khat ṭung. Farasi mi mitcaw hna, hrai chung i ummi thil cu thianh hmasa u law cucun pei a leng zong cu a thian ve lai cu tiah Mathai kul le nga Dal kul dal thum cang kul nga in kul ruk ah a chim. Zeitindah lungthin a thiang le thiang lo kan theih khawh lai? Lungthin a thiangmi theih khawhnak ding ah thil pariat in a tanglei bantuk ka rak langhter. Pakhatnak, an mithmai a panh peng. Anmah cu zei thil paoh ah ṭhalei kap in an hmuh khawh caah an i panh kho. Cucaah an sinah mi an ngam tawn. Pahnihnak mi bawmh an duh. Cu an bawmhmi hna sinin ka hmuh ṭhan ve awk a si tiah zeihmanh an i ruat bal lo. Pathumnak mi an upat hna. Mi dihlak sifak, mirum, bawi, miphun dihlak kha upatnak tein a chawnhbiak hna. Palinak mi lung a lawmhter hna. Mi a lawmhtertu cu amah le mah aa lawmhtermi an si. Panganak mi a hua lo. Midang cungah an thin a hung peng lo. Mi huat le huatmi a ngei lo. Paruknak mi a ngaihthiam kho. Ngaihthiam awk a tlak lomi zong kha a ngaihthiam ko hna. pasarihnak bochan awk an tlak zungzal. Pariatnak an toi an i dor zungzal. Hi thil pasarih nihin milung thiang sining kha hmuh khawh an si. Lungthin thian cu cathiang nih a kan duhpiakmi a si. Cucaah Mathaidal nga cang riatnak a lungthin a thiangmi cu milunglawm mi nan va si dah. Pathian kha nan hmuh lai a ti. Cucaah thinlung thiang kan ngeih khawh nakhnga David bangin thlacam hna u sih. Maw Pathian, ka cungah hin a thiangmi thinlung lungthin thar ka serpiak law a thar le zumhtlak a simi ruahnak ka chungah chia ko tiah thla cam. Psalm number sawm nga pakhat pahranak Lungthin thiangmi ngei dingah Bawipa nih thluachuahnak in pe hna seh. Amen.